Helo gymyddion fideo 8, Daf Prys sydd yma a ma fe, fi, be, pam fi'n trafod pethau nath, fi wedi bod yn chwarae Witcher 3 ers fe ddod allan wythnos diwetha, cael lot o hwyl efo'r peth a ma rhywbeth syfrdanol wedi digwydd, mae un o'r rhestre hir dymor fi wedi newid ac wrth gwrs mae pawb yn hoffi rhoi rhestrau at ei gilydd, dyma fi fy arfa i pan dwi'n rhoi rhestr at ei gilydd ac mae angen whiteboard wrth gwrs. So, uh, felly, felly pido sgwennu ar y wal na actually. Uh, Fi yn hegin y wraig yng nghyfreth, so ta waeth. Nawr dyma'r rhestrau yn lot o hwyl, mae pawb yn neud nhw, withe maen nhw'n gallu bod yn hollol wirion, fel llinelle gwaetha sy wedi cael ei ynganu mewn ffilmie, neu chi'n gallu cael rhestr sy'n rhoi gwybodaeth iddo chi. Yym, fi'n meddwl bod y rhestr yma o boozers gore chi'n gallu ffindo yng Nghymru yr un eitha da. Yym, a wedyn, wrth gwrs, Rhestr sy'n dod â dŵr i'r dannedd, y creision gore o'r wythdegau, a chi'n gallu gweld fan'na bod French Fries newydd dod ar y rhestr, so llongyfarchiadau iddyn nhw. Ond nawr te, ymlaen â'r sioe. A nawr mae'n amser i newid rhestr pump gêm gorau erioed Dafydd Prys. Ie, chi 'di clywed hwnna'n iawn, mae The Witcher 3 yn neidio'n syth i fewn. Mae fe mor dda hynny yn anffodus i mywyd cymdeithasol, sori ferched. Mae 'na elfennau fedrai gwyno amdano ond does just dim pwynt. Mae fel cwyno bod gormod o gogs yn cymryd field neu gyrru'r Lamborghini newydd yn rhy gyflym. Mae'r byd mae CD Projekt Red wedi ei greu ar ein cyfer yn un mor swmpus, llawn a diddorol, mae'n agosáu at fod yn gampwaith sy'n hapus i sefyll ysgwydd yn ysgwydd efo bydau creu eraill mewn unrhyw faes, Middle Earth, Narnia, A Galaxy Far Far Away, Gwynedd, Yn The Witcher does dim enw i'r byd fel petai yr y digwyddiadau a'r stori gefn oll wedi eu seilio ar cyfres o lyfrau ffantasi gan Andrzej Sapkowski o Wlad Pwyl, ma'r naratif yn cylchdroi rownd boi o'r enw Geralt of Rivia sy'n witcher pobl sy'n hela bwganod ac anghenfilo drwy ddefnyddio hud a lledrith a cleddyfau arian. Ie. Fi'n gwybod. Cool as beep! Mae'r stori yn cychwyn mewn lle bach digon pleserus o'r enw White Orchard, sy'n rhyw fath o ardal bydd rhywun yn disgwyl gweld mwy neu lai unrhyw le yn Ewrop yn ystod yr Oesoedd Canol, pentrefi bach fan hyn fan draw, pobl yn ffermio neu'n pysgota. They say witches steal young'uns. That's true. What'd the Emperor promise you freaks? Your own land? Like he did the elves once? Get out, all of you. We ain't going nowhere. And neither are you.
They won't back down now.
I can see that.
Chi yna yn chaso ar ôl rhyw fenyw, ie, yeah, tell me about it, sydd efo gwybodaeth chi angen. Ond, achos bod y gêm yma mor wych, hyd yn oed yn y bit bach cynta yma, Mae 'na straeon diben draw i ddod ar draws, a dim jyst fetch quests arferol, ond straeon go iawn gyda diweddglo annisgwyl bron bob tro. Fel pan nes i gorfod dod o hyd i boi oedd wedi llosgi tŷ rhywun arall lawr, a pan o'n i'n meddwl oeddwn i'n bwrw 'n hael i bawb a rhoi cyfle i bobl ymddiheuro, diweddglo'r peth oedd gwrando ar y boi yn cael ei hongian gan filwyr lleol. Ie, hmm, sori amdano hwnna. Cefndir y byd ar yr amser hon yw bod rhyfel newydd orffen a mae yna campiau milwyr ym mhobman gan fod Nilfgaard, gwlad cyfagos, wedi trechu Temeria, y wlad chi ynddo ar gychwyn y gêm. Wedi dod o hyd i'r ferch chi'n chwilota off â chi wedyn i weddill y byd a mae fe'n syfrdanol, anferthol ac yn llawn cant a mil o straeon bach eraill sy'n gweu i hunan fewn i'r brif ffrwd. sy'n ysfa arall i'ch dynnu yn eich blaen o hyd. Ar ben hwn nawr, ac yn man chi'n dod draws llawer o bethau, sut gallai ddweud, wel, pethau hollol Cymreig. Mae'n amlwg fod Sapkowski wedi bod yn plymio dyfnderoedd hanes a chwedlau Cymru. Mae gan cymeriadau hen ac ifant, uchelwyr neu bois caib a rhaw, enwau megis Cledwyn ac Emyr. Mae cleddyf arian sbesial chi'n gallu creu o'r enw Disglair, a nickname Gerallt, y prif cymeriad yw The White Wolf, a mae'r nickname yma wedi seilio ar iaith hynafol y byd, ac yn yr hen dafod, White Wolf yw Gwynbleidd. Da ni yma o hyd, bois bach, yma o hyd. Hyd yn oed yng Ngwlad Pwyl. Felly, be mae F8 yn meddwl o Witcher 3? Wel, fi'n amau bod chi'n gwybod. Profiad sy'n neud i fi isa tynnu trwsus fi lawr a chwarae bongos yn hapus ar fy nhîn. Ie, mor dda a hynny. Tan tro nesa bois bach, dyma Daf Prys i fideo 8. Be? Chi'n meddwl fi'n mynd i ddatgelu rhestr pump gêm fideo gore erioed Daf Prys? Ni ar yr internet fan hyn, fi ddim yn hollol, hollol wyllt, diolch yn fawr.